Hallelujah. Zimbabwe, hallelujah. In the book of John, chapter 1, from verse 1 up to 10, there is a man by the name Bethsaida. Murume uyu akanga ari paBethsaida. Akapedza 38 years ari paBethsaida achishaya munhu aimuwisira mumvura zimbabwe yaane 38 years mabasa hakuna vanhu vari kutambudzika nyika haina chikafu zvipatara hamuna mishonga 38 years murume uyu Ndopakauya mutumwa waMwari, mvura ikabvongodzwa. Mvura abvongodzwa, ndopaakapinda mumvura ndokubva aporeswa. Gore rino, rino rino, gore rino. rino rino mwari haatisiye haleluya can i prophesy today zimbabwe can i prophesy today haleluya can i prophesy today the president is here. The president is here. The president is here. The Lord is saying, Behold, I'm with you forever. Amen. Heze ndinamate. Baba ndinokutendai masikatando. Ivai pakati pedu. Pautungamiriri hwese kubva kuna President Nelson Chamisa, MDC Alliance, utungamiriri hwese huri pano nevafundisi vari pano, titungamirire Baba, zvinhu zvese tinoisa mukati moruoko rwenyu. In the name of Jesus. Amen. President, munoona chii? Murume ainzi Tavadza Museku wamomuziva? Muchamuziva here? Akazi. Maoko mudenga. Ari maviri. Bye bye Munangagwa bye bye. Bye bye Zanu PF bye bye. Ah president. Munangagwa bye biswa parapa. Aenda uyu. Eh President, handina mashoko ekutaura panapa president, asi ndoda kukutaurirai chinhu chimwe chete chekuti vana vezimbabwe vataura vabhaibhisa munangagwa president and the next president of zimbabwe muri kuvaona vari panapa chinja maitiro Chisa mama chisa 2018 2018 2018 Ah munogona maita basi Chisa mpama chisa Chisa chibaya chisa Chisa chimina chisa Eh mashoko angu mashoma Chisa Brian Dube Chisa Chisa Makanzela Chisa eh pamsoroi hama dzangu pamsoroi president vaachamisa pamsoroi leadership yese yeZimbabwe mashoko angu maviri basi rekutanga nderekuti anoruza maelection ndiani kana kuti anobigwa maelection ndiani anobigwa maeleksheni tisu varombo tisina bhutsu chingamjani chinga chiisa pavachisa nekuti tisu taakushayiwa mari kumabhengi nekuti tisu taakurwadziwa neupenyu tisu tinoti kana pakaputika bhomba vane mari south africa isu general hospital saka kwendo guno vhoti iyi haizi yenyu vachamisa vhoti ndedu zvekupedzisira anodhifenda vhoti tisu tapedza kuvhota musi wa 30 hatichadi kubirwa tariro yedu vakatibira tariro muna 2008 dzimwe hama dzichipuhwa mapondo dzimwe maskipa dzimwe shuga dzimwe dzichipuhwa tipot asi vakaserenda future ye5 years vamwe vane zera serangu tashanda tashakara chiripo hapana saka zctu haicharovimbwa yakaita mupinyi Takutaura pachena kuti aiwa mapenjeniya zororai. Retirement yeji 65 years. Haa kana wane 75 chero let retirement wadarika. Totoravo vachine simba. Chisa mama chisa. Chisa chamisa chisa. Kwendo kuno. gwendo guno isu sevashandi taneta zctu ndiyo chete yakagona kuti ngatibatane tinotenda eh, president vachamisa eh, nevakatora vision yavatsvangirai vakabatanidza mapato nhasi tiri kuona kuti nevanga vasara vari kukwira muchikepe tinozvitenda pfuudzwai mberi tinotenda tinotenda tinotenda varore maoko chisa mpama chisa izadla pezulu izadla pezulu uchamisa mukokeli ulesivindi sambe naye uchamisa ulasivindi sambe naye ulasivindi uchamisa ulasivindi sambe naye chisopamachisa tinotenda vamunengiwa mr president vamunengiwa vangotiudza pano kuti munangagwa nemakore ake 75 wadarika paretirement chii age ava penjeniya kana wava penjeniya hauchashandi basa chienda kumudlandigero uchengeta vana vachamisa chiusambavachisa panguva ino vabhaskiti munovaziva vabhaskiti vakambonzi navamugabe Basikiti you are in the wrong chi basket. Vabhasikiti kati haiwa ndazvinzwa Mugabe ndakuinda kubasket riri correct ravachamisa. Vabhasikiti 2018 2018 2018 pamusoroi president chamisa nevatungamiriri vose e, chazvanakira iko zvino izvi vamugabe vaizvigadzirira ko kuzoenda nekuti vava mukati mebhasikiti racho zvino kana ndichitaura pano apa ndava kutaura ndakamirira muridzi wezano ivo vamugabe pachavo kuti vari kuti vanhu vese vatakambogara navo muzano pf Voti gore rino ndeyekundoisa pana Chamisa. Rimwe shoko ravanotaura nderekuti chitarisai pamakaisa vhoti muna 2013 kuti vhoti iyoyo yakabatsira here kana kuti haina nekuti vari kuti vhoti yamakaisa pa 2013 yakaperera pa 2017 saka mberi kwose uko chiregai zano hakuchina chishandai navachamisa nemubatanidzwa wavo kuti nyika inde mberi zvandinotaura izvi kune vari kuzano nevanga varipo zuro kana vanga varipo nhasi na 10 Itai sei uya wakanga ari pamuchinjikwa naJesu wakazopinda muparadhiso ari pamuchinjikwa chaipo zvekuti wanga uri kuzano zuro kana kuti wanga uripo friday iyo ino kana wasvika musi wemande wasvika muballot box ndo maunotendeukira vanhu vanga vari kuzano chaivo chaivo ndinovaziva havana kumbogara vada munangagwa one tenth ndo inaida munangagwa saka one tenth inotiudza kuti tikavhota tose tichivhotera nyika yedu kuvhotera vachamisa hakusiri kuvhotera mgc alliance kuvhotera nyika kuti iende mberi tava kuda kuti zimbabwe vanhu vose tivhotere nyika yedu kuti iende mberi vadhavengwa vakatitarisira zhira zuro saka hakuchina uchasara ini ndini ndaiva kupolitibiro navamugabe ndinofara kuti umwe neumwe wangu uri pano nhasi ndovimba uyo uchasumudziwa navachamisa e, muchamuona asvika mai sande vari pano apa tava kuti hazvirevi kuti zvataiva kuzano yaiva mhosva iko zvino toda kukutaridzai kuti tinongoda nyika yedu nekuinda kuna vachamisa munhu wega asingadi asingadi nyika yedu ndoasara sure chokupedzisira ndoda kuti e, handigoni kubva pano nhasi semudhikoni iri svondo ndisina kunamata munamato wokudzikinura nyika yedu ndinoziva vamwe vangu vandaiva navo vakavuraya mavoko avo anodhiripa ropa kudai izvozvi tichikutaura kudai vanotofanira vamwe vakatovuraisa vamwe kuti vatsvake simba rokutongazve asi pamusoro peizvozvo vakatukisa nyika yedu ndosaka tichiramba tine urombo toda kuti tinamate munamato unotaura mashoko maviri ekuti vakavuraya vane mavoko ane ropa paelection ino havafaniri kutonga havafaniri kuvhotegwa chechipiri ndechekuti vhuredu richidzikinura ufumi nekuti vachamisa vava kuuya kuzotonga ingotora vhu riri pasi ipapo pauri e, umwe ndokumbira kuti angondisvitsavo ndibate mumavoko rimwe ehe batai vhu torai vhu iri ndo rakapakata raka ufumi hwedu ndo riri kushandisiwa zvakaipa futi nevayavo vanotsvaka masipa nokuvuraya vamwe ngatiri sei kuna mwari tiri kumikidze titi mwari vari kumusoro kudenga tinokutendai masikati ano nekuti mada nyika yedu yezimbabwe maipa kumavoko emuranda wenyu nelson chamisa uyo asina ropa raakadeura tinoti mwari kubva zvino kusvika tandovhota itai kuti vese vakauraya vakadeura ropa vasawana mukana uye vafuratirwe nevanhu venyu vasasarudzwa Tinotaura zvekare Mwari kuti ivhu redu iri rakatukwa nekuti rakachengeta rikadeurirwa ropa revanhu vasina mhosva. Tinoti richenurei, rizarure upfumi hwenyika yedu. Panotonga vachamisa ufumi hwese huvhurike huvonekwe nyika yedu ibudirire zvose tozvisiya mavoko aishe wedu jesu kristu amen chera zvako yetiyenywa bhasikiti vabhasikiti reura bhasikiti mavako chandongoda ti tese tiri pano tizive ndechekuti gondo guna hazvidini hallo hallo

I would like to urge you to safeguard our vote and not leave any stone unturned until we have won. Thank you. Chamisa 2018. Chene chene. Hatina mumwe munhu anogona kutigonera kunze kwaAdvocate Nelson. Chisa mbama chisa. Yezvoko. Tiri kuda kuti ini ndiri pane nanditauri mashoko akawanda. Ndinoda kutaura kuZek nekuna Comrade Munangagwa kuti nyaya yekuba vhoti pamakaba pakakwana. Nyaya yekuba vhoti haichazoitwa zvemunyika yeZimbabwe. Nyaya yekuba vhoti tichapedzerana pamusoro payo chisa mbama chisa ini ndiri mukuru wevechidiki vemovement for democratic change ndine chokwadi chekuti election ya30 july kana isiri free and fair panenge paine zvichaitika muono wandakapiwa pamweya unondiudza kuti election iri tiri kuihwina asi tichiihwina Kana paine vada kutamba nevhoti yevanhu tinopedzerana. Tinoda kuti Munangagwa azvizive nhasi kuti zvaakaitwa pakwekwe zvekukwekweredzwa 30 July tiri kumukwekweredza. Chisa mbama chisa kukula yeshoko saka wechidiki wese chigara wakagadzirira pauri ipapo. nekuti nyaya yekuprotecta vhoti yavabereki iri mukati memaoko ako kana tati chatsva chatsva tsvatsva sumuka tiprotecte tisavigade upenyu hwedu hwamangwana haikona kusara mumba president naorganizer isu kuyouth assembly takatogadzirira kare Muno muGweru kana tapedza kuvhota tiri kuya kuzoungana pano paMukoba Stadium. Takamirira vhoti yedu. Kana pakauya result isingaratidzi chokwadi chekuti vachamisa vahwina nekuti ndo zvatinoziva zviri kuitika. Hokoyo Mnangagwa hokoyo. Hokoyo wezeki hokoyo. Hokoyo moto uyo moto uyo. nekuti tinenge tatsamwa sevana vezimbabwe kuba vhoti yevana vezimbabwe chichatanga kuba upenyu hwedu than the vote hatifi takabvuma kuti vhoti ibiwe panext election yoda kuti munangagwa nevese vari kumusapota angava vari kubva kumasectors api vagara vazviziva kuti iyi vhoti haibiwe vhoti iri kuuya haibiwe 30 julai hatibirwe kana vafunga kuba tinopedzerana chisa mbama chisa hezvoko imi vechidiki varipo chizivai kuti 30 julai zvichange zvisiri na fashoni kuwanikwa wechidiki usina ingi pachigumwe ungava musikana unenge usina ingi pachigumwe wakasara ungava mukomana asina ingi pachigumwe wakadii ende unenge watosara unenge usiri paklasi dzedu pakunguva iyoyo saka munhu wese 30 july tinoda ungokuona uchiratidza ingi yani kuratidza kuti wanovhota neungwaru chinja iwe maitiro akwai yeshoko 30 july ana mai nana baba ibereka mwana cheni tipinze vachamisa muofisi wese ari wechidiki ari panapa zvizive kuti there is a reason to vote for nelson chamisa and that reason is because chamisa represents the future munangagwa represents the past munhu wese tinoda kuenda mberi handei mberi naadvocate nelson thank you tisapamatisa bvondobvondo hoye munangagwa tomukwekweredza 30 julayi tomukwekweredza tomukwekweredza 30 julayi Tomukwekweredza. ndobasa remaorganizer rokungokomboza so ndizvo ka vachidziva vachidziva musi wa 30 july hatimiriri kuvudziwa

tingazonzi hatina kuremekedza mai shero tinokutendai nekusara muchibata musha vachibaya vari kutenderera zimbabwe yese ngatibonzerera mai zvekuti munangagwa ari kufanira kungorongedza ega pasina amudza kuti chienda hapana asingazivi kuti kuchema kwatiri kuita its because of munangagwa Zanu PF. Hapana asingazivi kuti mumba mako kushaiwa bacon is because of Mnangagwa and Zanu PF. Hapana asingazivi kuti murume wako kusauya nemari kumba is because of Zanu PF. Hapana asingazivi kuti mwana wako kusaenda kubasa is because of Zanu PF. So let's go and finish it musi wa 30 July. Chisamba machisa wozvoko. Regai ndingokuudzai zvishoma zvatinoziva zvakaitwa neMDC. Mozviziva imi munobvumirana nemi kuti Zimbabwe yasvika kumawere vatsvangirai vari prime minister isu nevarume vedu nevana vedu takadya tikaguta tiri kutoziva kuti kana chamisa apa nyanga inenge iri double double because vakambozviita muinclusive government ndoda kukuudzai zvaakuitwa nehurumende yamatarisana nayo vachamisa vari iwo muchairi wechitima madzimai munazvo musmart document kwete zvekumanikidzwa nezvekunyengedzerwa nezanu izvi zvechokwadi chokwadi musmart document muri kutaura kuti munhukadzi uchanga uchirespectwa kodzero dzako dzichinge dzichiremekedzwa because of this new government musmart document muri kutaura kuti isu vana mai kana tafunga kuita real business tichange tiine ministry inomirira madzimai kana wafunga kunotsvaga mari yako yekuita musika unoiwana pasina kunzi unza kadhi rezanu kana kuti remdc chisa mbama chisa wozvoko ndoda kuti muzive kuti musmart document isu madzimai kana tazvitakura vachamisa vari kuti aiwaka ndimi vana kunya kubereka muri kubarira zimbabwe saka munofanira kunozvara mahara kwete zvekubhadhariswa ma1000 nekuti kuda kunofa muhurumende yavachamisa umu muri kutaura kuti isu vana vatiri kunozvara ivavo because vamwe hatikwanisi kuendesa vana kuchikoro grade 1 to 7 hanzi avachamisa muchaendesa vana wenyu free kuti vana vagodzidza vachamisa vari kuenda mberi vachiti isu vana gogo muri pano makura nana sekuru hurumende yavo ichakupai kamari pamwedzi kekuti muzodya nevana venyu vachamisa vari kutaura musmart document nekuti isu vana mai tisu tinobatwa zvakanyanya tine vana vari kurarama nemitezo isina kumira zvakanaka people with disability tinazvo zvekuvachengeta tinazvo zvekuvaita kuti ivo nesu pashaya mutsauko nekuti tese tiri vana vamwari saka hurumende yavachamisa ichange ichizviita zvinhu izvozvi kuti isu tese tirarame zvakanaka chisa mbama chisa handingabvi pano ndisina kukuudzai madzimai chakatanga ndo chakachengeta musanyengedzwe nekuti 30 july asvika kapu yemuraisi haikutadzisi kuita zvakanaka torai raisi iyoyo mudye nevana venyu 30 july monovhotera nelson chamisa ndoda kuti kwamuri Munamato une simba. Mobvumirana neni madzimai kuti Esther paakaona nyika yekwake kuti yakuda kuparadza. Akataura nerudzi rwake kuti let's pray and fast three days three nights. I'm challenging you madzimai eZimbabwe. From musi wefriday let's go and fast for our president nelson chamisa tiri kuzotsanya kuti 30 july hatisi kuda kutaura zvizhinji toda kuti munhu angagwa angonzwa onzwa zvopisa neshoko ramwari kuti aende kumusha kwake vachamisa vaende kustate house wedza achida asingadi this time he will go ende kuna chigumba toti semadzimai ezimbabwe we are disappointed because uri kukangana kuti nhamo yedu yaunzwa nezanu we are demanding for a free and fair election whether vachina vasingadi this time tapedza kuvhota semadzimai hatisi kuenda kumba kuita make sure kuti nelson aenda pastate house i love you so much thank you very much handei tinovhota 30 july Warora Morocco! Tinotenda, tinotenda pana Anunga waleti eh, ine chitupa chaChristopher Gwereda. Mune ma mari irimo unongodzosa hako hanzvo here? Kechipi maishanda naMnangagwa munoziva maipiro ake. Tikaona mouya kurutivi rwedu toziva kuti zvavharana. Tinoziva kuti zvaita. Isu tiri kufara nerutsigiro rwamunopa maisandi nevamwe vari kupa rutsigiro. Kwatakuenda kuvhoti haina zera, vhoti haina bato, vhoti haina divi, vhoti yamunotipa yakuda kuti inopedzisa kunoroverana pasi nenhamo. Zanu PF haisiyo nhamo yedu, nhamo yemunyika muno. Inzara nhamo yemunyika muno, urovha nhamo yemunyika muno, kushaya mabasa nhamo yemunyika muno, kushaya chokudya nhamo yemunyika muno, kushaya mari ndo zviri pabaloti izvozvo, asi zvine musvikiro wazvo, zvine mumiriri wazvo VaMunangagwa, ndo tateguru wenhamo. Ndo tateguru wekushaya mabasa, ndiye tateguru wekushaya mari, ndiye tateguru wenhambo yako iwe. Chiza mama chiza, kukula. Saka tinokutendai mai Sandi Mukomberanwa, ndinonzwa vamwe achitaura mahumbwe ee vachamisa vari kuda kunoti Grace Mugabe aite deputy mapererwa manje zanu pf hakuna zvakadaro zvamunotaura grace mugabe is not a member of the alliance so musataura mahumbo enyu ndimi maitamba naamai mugabe navamugabe 38 years iwe munangagwa ndiwaizevezera vamugabe kuti endai nokuku ngatirovere papa ngatibene papa maakuda kuramba mudhara nhasi unoyi maifamba naye sei munhu akamunyengera ndiani ndiwe ngwena waimunyengera nachiwenga maakuda kutiza mudhara wenyu momukupira kwandiri musada kutamba nevanhu muchidaro wakambondiona muzanu pf ndimi maiti mudhara driver nepapa iwe munangagwa urwindi iwe chiwenga ndiwakanga uri conductor muchinyora matiketsi mese pamaibira vanhu maiba mese pamairera vanhu nhema mairera mese maakuda kuuya nhasi moda kundidheerera nokuti tsvangirai hapo manje majaira hamulume chisa mbama chisa aikaka ah, ndakaona akupfeka sikafu kamunangagwa ndikati wapera manje unopfeka sikafu nokunopisa kudai mudhara mugaba akapfekedzwa gemenzi natsvangira ini munoziva naikeno ndakaona aripfekawo manje anga akutaura nyaya yematisheti pamarange ndikati iwe Mapostora hanzi arwo taura zveshoko kwete unotadya nemhandu tadya nemhandu pamapostori chisa mama chisa kukula ndakataura ndikati gore rino kusvika munangagwa ati eke handimusiyi anofanira kuti eke ngaarambe kuti aiwa zveelection handichadi munondirova ndikaparara akawana 10 pecent ndomukorokotedza munangagwa aiwa shabhani yadura yadzura mwando Nyika yose iri kutaura nezuro nhandi nemuchembere wangu aiti kamisa kubhuruwayo. Kwanzi vakandifonera vachiti iwe muchembere unofa unozviziva here? Ari munofundisira nechembere yakadai. Ari kufarira zvake kuti shanduko yakuuya ko ndonyika ka. Vanhu ngavasununguke munyika handizvo. Aiwa mkoba nhasi takamboita misangano namudhara tsvangirai panapa. hatina kumbosvika pakadai aiwa zvinovere maoko aiwa mahana asi madadisa achibaya uyo ambondibata maoko mfanani ehe unongokorokotedza waka anotungamira pandokutenda aiva zvirovere maoko mukopa oye ndiri kuona mudhara wangu hazive kuti zvina mwari mukati akaita rari pagokwe vanhu ndobva vatanga kutiza ndobva vatanga kurohwa nemabhomba akaita rari kuwaitsit ndobva aputikirwa ari pasteji ndikati vakomana mudhara makuda kundiurayira kastoma yangu ndodya hani musi watetikei unozviitirei kastoma ndakapuwa gore rinopagedha apana munhu ka Kushungu akadzingwa saka pagedhi apara munhu ndogowesa nemusana gore rino. Chisa mama chisa. Kukula. Ndakaona paanga ari kumanicaland atizwa nevanhu. Paanga ari kubvindura Atizwa nevanhu nezuro kumarondera atizwa nevanhu ndikandozva zvinoita vanhu vakati hatidi kuvhotera chikara toda kuvhotera mutungamiri woye apinda bhizi mudhara munangagwa ndakamuti kana uchida kuti vanhu vasatiza ngatite joint marali iwapa ina toudza vanhu iwe wotaura mashatiro awakaita nekutadza kwawakaita ndotaurawo manakiro andakaita nemarovero andichaita pandotanga kutora kubva paanosiya jisa mama jisa kukula tauya pano nhasi mukoba Leadership, honai basa ratinaro. Tatuma vamwe vana Mzuri engineer kuMola. Tatuma vana Welshman Ncube kunana Mad South. Vana vabiti tati tendai nekoko vana Mwonzora. Inda munoita rimwe basa, maleaders ese hatichadi zviteera dzimba. Tose toda kuvhima nokuti toda kubata pakuru nokukohwa pakuru. Saka tauya nevashoma nokuti mamwe maleaders we are focusing on making sure that we have a total vote. We are winning this election. We are winning this election. In fact, we have won this election. Ndosaka mchiona vana mdhara Kofi Annan vakauya nana Mary Robinson, the elders. ndobva aniti chamisa election iyi tiri kuona kuti une mutsindo wakaita but chiregera kuti vanhu vange vachiita mhirizhonga nokuti nyika yangawira pasi ndikati koimi maakunetsana neni tarisanai nemunhu ari kuda kubira uyu ini mupurisa ari kuda kukuti mbavhayo ndiye wamaa kuti usataura mbavhayo ko iyo mbavha yacho madii kungoibata kuti isawisira nyika mune zvakashata zvikanzi mbavha ndiya ndikati hamuna kuiona here zvikanzi hatisati ndikati tarisai ari kuramba kuti the free and fair election imbavha tererai ari kuramba kuti ve transparent imbavha tererai ari kuramba kuti ballot riprindwe zviri pachena ringe riri pachena imbavha tererai ari kuda kubira nealphabet yokuti iye ari kuema anoda kuenda pasi painonzi Chimuna ndikati hakuna izvozvo, munhu nemunhu ngaaende paarufabheti pake. Chisamba machisa, kukula, izenzo. Saka vazhinji mukabvunza kuti bope nderei munyika? Takaona mudhara Tsvangirai kuti aibirwa maelections munyika muno. Maibirwa maelections imi vanhu vemuZimbabwe. iyi ndobva ndanzisa mdhara wangu ona mupana ndaakurwara uya utambire padhuze mhou inofamba nemhuru yayo ndakusiya uri pamakumbo agamarieri sezvakaitwa pauro ndichidzidziswa gwara ndokubva zvanzi ndini mozisi Handichasviki kuenda Canaan, but iwe ndiwe Joshua. Ndakurakidza uchi nemukaka. Enda nevana Canaan. Handei Canaan, handei Canaan, handei Canaan. Jiza mama jiza. Hatibvumi mudhuri pakati pedu neCanaan. Takaratidzwa kwatiri kuenda. The vision I have, the direction I have. ndosaka muchiona for the past three months zanu pf has effectively been the opposition we have become the ruling party why mukatarisa devolution ndakaona chiwenga akuteverawo ndikataura maspageti rozi akanzi ah, mupana adai ndakanzi wakuti maringi rozi ndiwo andaitaura kachiwenga hauketi kanyaya ndiwo yandaitaura kai ndakataura nyaya yemabullet train zvikatoda zvitima zvinomhanya nesimba

ndikati veduwe mobva makopa nefurusidokuwo here akoma chisa mama chisa zvinowa munangagwa mukati real changes here zvakafanana nemunhu rozasoka munhu anozikana kuti ndobhinya romumusha roenda rakabata bhaibheri hakuna anotevera vanongoziva kuti bhaibheri riri kuda kushandiswa hugevha real changes here munangagwa 75 years wotaura ruda kushanduka chiza mbama chiza gukula new dispensation unotaura new dispensation ko old yacho yanga iripo iwo uripo wakadii kutiudza new dispensation ipapo wakadii kutiudza ipapo wakuda kutiudza new nhasi waapa 75 hakuna zuva raakunyura rinobuda zuva raakunyura ngarinyure Robvumiza rino riri kubuda kuti ribude, kwede kuda kuvhunga riri kubuda rino. Isu vanotemwa dzinobuda ropa timbobatawo. Pako pawakaita zorora mudhara bvuma kuzorora. Bvuma, bvuma, bvuma. Wopa mupfanha wechidiki ambobata. Handina bakatwa, handina museve. Maoko anga haana kudeura ropa. maoko anga hana wakabira chunhu hapana wandakatorera chunhu toda shanduko munyika muno toenda mberi iwe pawakasiyira totora tichienda mberi mugabe was the president of the first republic I'm going to be the president of the second republic mugabe led the liberation promise and betrayed it I'm going to lead the transformation promise and fulfill it. Vanhu vava nemodernization, transformation, prosperity and opportunity. And I'm going to do it for this generation, for this nation. Give me the chance. Vamwe vari kuti vari kundipa kumatebheleland, they say, we are ready for you, Mr. Chamisa. Kumanikaland, they are saying, we are ready for you. Kumashonaland, vari kuti we are ready for you. Komuno Midland. muno mumidrand chiisa mbama chiisa saka tiri kuzviziva kuti takahwina takahwina kudhara idilaid match yatakarova vanhu kuseri nekuseri kunze nemukati kumusoro nekuzasi kuno neoko nyika yose tiri kuziva kuti patiri kuenda kuelection vari kuda kuzama kubira thats why ndakutaura kuti lets go back to one man one vote yakarwirwa ikafirwa nana joshua nkomo nana lookout masuku nana josiah tongogara ini ndiri kuuya ndichifamba mutsoka dzajoshua ngomo Tsoka dzakatorwa nana Herbert Chitepo nana Tongogara dzokuti mwana weZimbabwe ngaave nekodzero dzokuvhotera paanoda ngwavanodira nguva dzose. That's why I'm emphasizing one man, one man, one vote. Kureva kuti kubira hakuitwi manje, ah, system is porous man. Ndakaudzwa musi uno nemapurisa zvikanzi vachamisa tobigwa. Uyai kuno ndikati ndiyaniko zvikanzi tisu mapurisa. Ndikati kupi zvikanzi tiri kuvhoteswa takatariswa nemabhosi. Ndikati koindava zvikanzi havana ava vabatsira. Chisa mama chisa. Kukula. Ndikati haiwa mirai titume vanhu. Vana vashoko vakaenda. nemamwe maleaders wanei vari kungovhotesa vakatorai vhidhiyo zeki yakambotanga ichiti hatisi ah, kuziva zviri kuitika ee eh, zvakati zvakati ndikati ya takubatai kana kukokota gapu renyika mabatwa maoko arimo mugapu isu takubatai ee eh, zeki tiudzei chii chiri kuitika ah, hatisi kuvhotesa Kwai mapurisa mazuva ana kupi? Ah, ndini ndini ndakubata. Ndini ndikati hakuna ndakubata. Tati akuvhotesa ipapo ndiani? That's why tine four issues we are raising with ZEC. Saka takaita meeting last week on Friday haina kunyatsopera we four issues dzatiri kuraiza neZEC and I want you to know where we are going the direction we are taking. Because ndakataura ndikati semutungamiri wenyu kana mati nditungamire ndongova musoro chete vanhu havasi kuziva kuti nyaya yokuda free and fair election haisi yachamisa ndeye vana vemuzimbabwe and it's across the political part divide it's not an mdc alliance issue it's not a zanu p f issue it's a national issue because people want a credible election for peace and akavaudza kuti hakudyiwi rinopiswa muno Hakuna munhu anogerwa asipo. Mukaita zvokutamba ndinodira jecha musadza. Hamuridye sadza iro. Munotambura mukaita zvokutamba. Chisa mama chisa. Ndakaenda kubvunza zvikanzi unorevei? Ndikati zvandiri kutoreva izvozvo. Nakunareswa wivi asipo. munhu ngaatouya kuesaruni handite matsotsi agerani and hesi chagerana and chigera ndebvu dzamunangagwa iwondigera ubani manje ndine mubarawara saka hapana paunondigera ini ndi ndiri kukuona kuti uda kubira papi four issues number one inyaya yebalot takati hatipinde muelection and hatisi kuboycota election katiti hatipinde kureva kuti election iyo haivhiiwi chidembo tamba tamba musi wetakabata imi momosuruma nepinjisi kunzeve isu takabata musi wekuno hakuna election inoitwa tisatawirirana ballot kuti raprindwa papi razodistributwa nani rakachengetwa kupi nguvai nani seiko ropinda mumaoko mako iwe vhota then toenda kunovhota ravhotwa mapolling agents edu takamobiliza 44000 hakuna ballot paper richabiwa kana box richachinjwa bcause ndakapuhwa information yekuti vakuda kushandisa a fake ballot and that information ndakaiwana from mukati imomo mazvinobikwa ike zvino asati apakura chine chatoburwa kwandiri ah, iwe mwari unotida mani zvirovere maoko zimbabwe munodikwa namwari so nyaya yebalot there is no going back there is no compromise takaudza zek nefriday kuti balot ramuri kuti rakaitwa riri kupi toda kuriona pariri kana tatokompromise kuti printing itwe tiripo takutesta batch by batch kuti tione kuti harisi fake here toti iro riri right ngarichengetwe nevakomana edu kusvika raenda kuvanhu iro riri right kana tawirirana toti heraro takuenda kuelection kana tisati tawirirana takataura tikati charova vigil ende vigil haisi yokutamba will make sure kuti everyone is part of this this is a national effort hakuitwe zvekubira because this is about our future this is why the liberation struggle was fought to have one man one vote tinomutsa mweya wegamba usati wakambomutsiwa munyika muno you have no monopoly yokuita violence munyika muno hamuna monopoly yokuvhiringa vanhu isusu we are going to use instruments of peace coming tichidemonstrator with our open hands in our multitudes tichingoti chinja maitiro tione kuti unotigona here munangagwa they can never be stability without the government they can never be peace munyika muno without the citizens consent saka zivai kuti tinofanira kutowirirana kwete kuti iwe uda kuimposa your will nyaya yebalot we are not compromising musi wetuesday tiri kusangana nezek takataura tikatotowirirana kana tisati tawirirana toti huyai kuno be our guest we will do whatever it takes to make sure the election is free and fair your voice must count your vote must count your vote must be protected and we shall protect it vachademba tsvangirai gore nokuti tsvangirai dzoka kubva kubhoera kamunhu kawakatisiira kapenzi wena handiregeri ndotoita hwejuru pandaruma handisiyi kusvika ndasiya musoro chisa mbama chisa munowirirana nehere panyaya yebalota munowirirana nehere panyaya yebalot munowirirana nehere panyaya yebalot chisa mbama chisa vanotenderana ndingoona nemaoko chete vanowirira neni on the free and fair election ndingoona nemaoko ndokutendai maida basa mukobwa chechipiri chatiri kutaurirana ayo yakagadziriswa zvayo yanga iri nyaya yaida kuchinja yemapolling booth kuti vanhu vanovhota vanga vakuti tachinja polling booth yakutarisa kune mapolling officer ndikati nada hazvigoni moda kuti muinvade privacy yevanhu kwanza hatiri kudaro because vanhu vanonge vachionerwa vachizonotora mapikicha ndikati hakuna izvozvo munhu ngaaende kunovhota akawanda saka iyo takawirirana tese mapati nezec takudzokera to the whole system yekuvhota free and fair in privacy handiswe Haiyoyo takapedzera chechitatu inyaya yepostal ballot. Tiri kupokana nepostal ballot vakavhota havana kuvhota mandiro. Because vana Mnangagwa vari kutya election vari kuda kuzama kukokota kana kavagona kese. And akaona kuti pane akavhurwa acho futi kune mamwe mapurisa. Munangagwa anga ne 2 ini ndine 120 pamapurisa ipa chisa mama chisa kukula izenzo ino muno midlands ndakaenda pazichavana akumusha kwake chaunga changa chiri pavashop ndikati komaita zvezvikanzi toda kuti muno musha make Tingokuratidzai kuti hatitsigirani nemurume uyu. Ndikati zvechokwadi ndobva ndati regai ndinomutsvaga akaramba kudaira foni mazano ari kunditya ka taimbowirirana kuparamendi uko tichinjeyana mashoko ike zvino ungomutsvaga kudai unotiza zvisingaiti munongoziva karima nechiedza ziwirirani ende chinotiza irima ndi munoziva chiisa mbama chiisa kukula izenzo ndakamuti huya munangagwa tigare pasi nyika inoda kuonesana ini ndiri mashonga nyika apo pakashata apo pakaondomoka gadzira apo apo vakadai ndiri chitosora rima pane rima tovheneka zvinhu zviende mberi ungamuwana munangagwa manje ndakazoona zane jive nyowani manje ndikati ya murume wapinwa down haa ah, uri patete chiza mama chiza kukula izenzo number three nyaya tiri kupokana inyaya yevoters row Takati isai mapikicha kwete nyaya yekuda kunopa zanu manhamba evanhu ikeno zanu yanzwa nekunyorera vanhu mafoni e eh, vhotera nhingi kuwadi yakati vhotera nhingi ndikati matamba matamba neyakaona kudhara manyanga yaona vanhu musatengedzwa nezvisina basa zani ruda kuabhuzai vakapuhwa manhamba nezeki Chigumbu akunyeba kuti kwanzi pakahekwa, kuhekwa nani? Kana yakahekwa, bere roshaikwa, handize, achembere yoshaikwa, bere roenda mutoilet, rorasa mvi, kureva kuti chadya chembere ndiya. Hamuzione, bere haisi zanu behavior epapa. Ndovane manhamba, iwo uri kutaura pakahekwa, kureva kuti That system yakaitwa manipulated but isiri kutaura let's have mabiometric features on the voters roll tione kuti hapana vanhu vanogona nga ari munhu one ane zvitupa five iyo iri picture imwe chete we have done our audit we are going to release the results on monday kukuudzai kuti voters roll yakamira sei but as far as we are concerned the biggest issue for us is the ballot hazvimwe zvese izvi tinopedzerana mugedhe ende takataura kuti hakuna polling station ichaitwa isina kumanejwa and every polling station is not going to be inflated because akawira na figure inobva pa polling station yega yega kumaruzevha kwaida kubira nako tiri kuisa polling station yega yega maagency pamusoro pemaagency tiri kuisa anonzi mapeace monitors who are going to be monitoring there is no violence vanhu vezano toda kuvabata kana vachinetsa aiwa kamusi wa 1 august zve zvachinja kaizvi ndakatoudza vanhu kumaruzevha kuti nyorai mazita evanhu vari kukuvhundisirai pana vamwe vanotoda kuzokurovai dai takuenda kurun off there is no run off there is a run over we are running over munangagwa in this election usanyeberwa zverun over hakuna tiri kumurova mangwanani ngwanani chisa mama chisa kukula izenzo so we have said but ini zvatiri kunetsana nezeki izvi zvinofanira kugadziriswa nhasi tiri kungotaura nyaya yezeki bcause ndo panoda kugadzirwa nyaya tuesday tine musangano nezeki ndo patiri kupedzerana tikawirirana tokudzai tawirirana taakunorova basa zvakanaka musi wa 30 tonopedza tikasawirirana tinokuudzaizve kuti hatisati tawirirana zvamunangagwa zvokunyeba chamisa aenda kukoti e zvakati handipinde munyaya dzakwenyu handitoherisa dzamutekwe kuti ngwena anoda kutamba neni murwizi hande paruware ndo pandinokurova uite chidhanani isa mama chisa kukula hatidi isu kunobika yakabikwa kare hatidi kunokavira yakakavirwa kare toda kuwirirana ti kana tichienda kuelection handei kuelection kwete kuenda kunoita makasa unenge wakada kutamba nesu unot allow that munowirana nehere mukoba munowirana nehere mukoba chisa mama chisa kukula ndopanyaya number one yatatadza kuwirirana iyo yatiri kuti ngaigadzirwe yemaelection sekira matawirirana tofamba tichienda mberi iyona ndiri kushamisika sterek ndiri kuona maitiro ari kuita zani kana iri zbc I, I, i don't know handisi kuti moda makadyiswa here unoenda kunonyeba unoenda kunotora panze pestadium kwanzi eh, rali yawo yafulopa iyo yako yamunangagwa ari kuenda kunotora vanhu dei muri muno umu Yayi mkoba chete kai. Eh ari munangagwa izvi kuna vanhu vokumberengwa kune vanhu vokuzishaya vanhu mabhazi akavara engine dzichipisa izvi dziri panza. Isa hatidaro. Hatite zvemabhazi but ZBC ne Sunday Mail. Please George Charamba respect the people of Zimbabwe. Honor them. They are paying for my taxes vachibhadhara the public broadcaster. Yet you want to give them propaganda yezanu. Nagore rino vachairutsa. ende gore rino acharamba kuidya you will be disappointed toda kusuka pfungwa dzevanhu vanoshanda kuna na zbc nekuna na sandemeyo vazive kuti kana uchitungamirira nyika feed people neinformation we don't want what you are doing just give information as it is but kune vamwe vanoripota accurately We thank you majournalist akadaro but vane dhimoni rokugara pasi rezanu muchenjere kuti panokupwa dhimoni rezanu nemi muchaenda nedhimoni irori isambamachisa kukula i believe in free press but i have a problem with a bastardized press i have a problem with a twisted press Tine problem even ne justice system yekuti vanoziona kunge they are an extension of Zanu PF. Ndosa ina ndiri gweta kai. Ende ndinoziva nyaya yakupe iyayi vaifunga ndakapusa kwanzi ya uya kuno uya kuno eh, vachinge varonga madhiri nakupe ndo vandainzwa ndikati ya handichadi kuti nyaya iitwe before election takuenda kwani yaitwa after izodzokera kuvanhu tonovaudza kuti kupe akamira akabatwa nedhimoni iye mhakaswa hakuna mhakasa inoiswa fertilizer chiisai fertilizer pamuridzi wenyaya wamakatuma kuti aende mberi chiisa mama chiisa kukula saka yo tichaiona zvedu leta tapedza hateta muhurumende ka majustice asystem ayakufamba munhu wese achiziva kuti tiri kunowana justice ikoko there is no way vanakupe they are rebels

The party is MDC. Ndiri kuona vanhu vachiita mistake and MDC kuti ndakaona munangagwa akurivhila his hand. Eh kupa wakazosiirwa party ikati munangagwa unoizira kupa. Nyaya yevaridzi unoizira kupa. Mubedroom medu unodei. Iwe tapinda mako. Mukwasha navatezvara vari panyaya yekuva kuti chisa pamachisa kukula. Iwe pawakanetsana namudhara kushungo takambopindira. ani makapedzerana mega wakabvutira mudhara wako wawaifamba naye ini hana kubvutai yakasiirwa ini handizve ndomusiyano ka iye akabvuta ini ndakadii chizambama chiza kukula izenzo ndakadaro ndakagwa uchati eke zvako ndofamba neusika zvanaka indiri mufundisi kai kurovera kuri inonzi yawiri pasi asi yeyadika haipotsi ndinongoti dege neipapo dege ipapo dege dege chisa mama chisa tapedza nyaya ndataura yechipiri yechitatu what is the way forward handisi kuda tombopedza nguva ino kuti akawina kudhara munzwisise kuti patiri kupinda tiri kuenda kupi tine 5 point plan and akaona plan yedu ndoirungo tinhira kakwesewo kana mdara chiwenga kanaratidza mdara chiwenga ndakati ngoya uverenge smart pamberi pevanhu hazvinyadzisi kukopa chakanaka pero mnangagwa ndakadza ava kundibvunza ka kwanzi chamisa unewana kupi mari zvaari kuti ada kugadzira maindastry ma, ma industry ndakaishaya 7 months Nyika tiri muzama hatiudzirani. Munhu nemunhu ngamire neyanza yake. Kamuzira yanza dzangu. Jiza mama jiza. Kukula. Tine zvinhu zvishanu. Number 1 tine governance. Pa governance tiri kuda kuita sei? Kune nyaya ndoda kuresponda. Meya vegwero. Maakufamba muchinyepa. And I want to thank you my MDC mune order. Hamuna fani zani inofamba ichibuda mumarari. Ko haive daisi zani vanhu vanenge vangomanikidzwa. Imi makarongeka ndokutendai. I want to thank you for discipline. Zvirovere maoko. Number one nyaya ndoda kuita respond to. Inyaya iri kutaurwa nzeye makanzuro MDC yakatadza chivabvisani. Eya Chiwenga newe Munangagwa munofunga kuti vanhu havazizivi kuti makatora mafunctions aiitwa nemacity council ekugadzira maroad mukaisa kuzinara munofunga kuti vanhu havazizivi munoti vanhu havazizivi here kuti imimi makatora nyaya 5 percent inofanira kubva kucentral government hamusati mambopa mari malocal government maakuda kunyeba nhasi maakuda kunyeba nhasi hamuzivi here kuti malocal authorities ese they are being forced kuitwa interfered with necentral government through the local government hamuzivi hezvo That's why kubva musi wa 1 August pamunongondipa chitanda from State House ndiri kusaina gwaro rokutodzorera my executive mayor ari responsible for your affairs moita right of recall as citizens and residents kwete zvekuitwa zvekupakirwa izvi that's what we are going to do kwete kuda kunyebera vanhu kuti imimi muri sainzi Imi muri vasande maita vasande kupi kana muchigona matadza kugadzira nyaya dzecash say seven months munangagwa ndakakubhejera kuti ini ndikaita two weeks ndandagadzira nyaya yekeshi ndibvisei this is a minor issue amwanga kuti akatsika paimba nhauya ini ndine maidea Vamwe vanhu munosora muturu, tarisai uturu hwandakatakura. Mapanzwa here ba? Chisa mama chisa. Kukula. Tine gwara rese iri tinaro, we have a clear vision. So nyaya yema executive mayor tiri kudzorera. Vatadaro tiri kumove ahead. Takuintroducer ma smart cities and smart towns. New towns New cities dzinoita kuti vanhu hauchaendi muqueue kuenda uchinotaura nyaya dzokubhadhara mares nechi it must be online real time handizve uku government yetaisa inonzi egovernment or smart government igovernment intelligence government inoti inokuziva kuti uri kupi uri ani unoda basa here unoda penjeni here vanhu vakanasanawa munangagwa hatidi kukuonai muchinetsani vanotemwa dzine buda ropa sesi kutsvaga basa siyai vapanha vapinde imi munoti makanditarisawo kudai shuwa namunangagwa mungaisani tokoti makango kungotarisawo ha muri kundipa here muri kundipa here chisa mama chisa kukula izenzo ndaona hanzvadzi yangu chiseka ikati ha mwana wamai vangu akuda zvebasa aiwa ka tiri pakutsvaga kuona kuti gwara rinofamba sei handizve governance is number one ndakatokuudzai what we are going to do about decentralizing authority and services handichadzokorori ipapo ndakataura kuti kuno kugwero is not a, is not a promise this is a commitment yekuti tapinda hakuna paramend inovakwa kuharare we dehararerize everything paramend ngaivakwe pamwoyo wenyika muno mugweru ndomuri kuvakwa paramend ega the seat of government must be here We already have the infrastructure masoja ari muno mukatarisa the military academies here mukatarisa zbc yakasimba iri muno our broadcaster mukatarisa mvura vana gwenhoro dam nezvimwe zviri muno all the infrastructure inodikwa airport iri muno All we are doing is to upgrade it to be an international airport. Dzichamhara ma 7 chakuti apa pano apa uchibva muno woenda waunoda kunonakirwa nyika yadirwa shuga. Ah, Munorohwa nembova yemufaro gore rino. Wadzira hwekutapirirwa. Nyika yanaka iyi. Chisa mbama chisa. Kukula. Izenzo. We have great plans for this country. ende takataura tika the name of the country is going to change mwari kana vakuzodza munhu anochinja zita to signify transformation and a new level of anointing saka zimbabwe ichabva from being zimbabwe ruins and from the case yayakatungamirwa nevakomana vachiita defile thank you for making sure kuti we have a prayer yekusumudza soeri redii bcause ivhurura kurapwa i bhaibheri ndo ratichashandisa to make sure tinoti guida in terms of what god wants for this country toregera kuurayana poita peace in this country zimbabwe yobva from zimbabwe ruins to be called the great zimbabwe isa mama chisa ndakanzwa chiwenga kuti hatimboichinji zita ndikati unogotiramba kuichinja unenge uri muopposition tisu tee tichitungamira unoramba kuti ungati haidhiraivhi iwe uri panze pemota tisu tiechidhiraivha ka chisa mama chisa kukula izenzo so devolution of services is our revolution ndo kwatiri kuenda ikoko tobatanidza nyika nyika yoenda mberi ive said masia iwo nemapurisa weare reorienting you Masewo hatichadi kuti mutevere mapolitical opponents toda kuti mutevere dzimwe nyika dzakatikunda so that you know economic intelligence so that we catch up and overtake we have to be better than vana china in technology better than the us in terms of defense and security studies better than vana israel in terms of irrigation studies Nyika yedu yoenda pakuva the jewel of Africa by 2023 led by a young man with a happy people, a successful people, a prosperous people. You the people of Zimbabwe. Ai waka. Ima mna kuona France mahwinira yakaita. Ukangopawo mutungamiri wechidiki lake rinongouyawo kunyika so. Timu yedu yamunoona inongogara ichibayiwa inonzi yava nyama yokugocha. Tsvetai mundione. Tinoenda kuWorld Cup gore rino tapinda ini. Hamuziye. Because my national institutions anoresponda to a leader anenge atsvetwa. Don't you know nguva yaSolomon? Azodzwa ivhu charo rakaita kunge maminerals. Because God anoints through a leader. Ndosaka achitaura kuti kana mukatsveta mutungamiri asina kana chaakamborova kana kubira munhu Mwari vanonyemwerera nyika ino. That's why ndakataura nyika ino you don't know the wealth we have 60 minerals tikadzifambisa muno vanhu vokune dzimwe nyika ndo vanouya kuzotifudzira mombe nekuzotisukira maprate idzi chingoridza muridzo vapanzwa ipa tinoona zviri kumberi ka chisa mama chisa kukula that's on the governance structure Parliament with time toda kuireduce yakakurisa. We don't want such a big parliament for such a small country. We want a lean and mean government. And the maminisa anofanira kuziva kuti kana uri mugovernment we are killing the culture of impunity. Ukange watadza kupa mabasa uchifanira kunge uri minister of labour. Buda. ukatadza kuisa mari uri minister of finance uri china masa usangofamba uchiti nhava izere mhepo get up if you can't deliver get up maminista anoda kupinda vedu umu kana usingaperfomi we are not going to promote you corruption we are setting up a specialized court system yokuti apa mari yenyika akumbira nechemumwoyo ane namo maoko ngaende kufast trade yokurohwa mangwanani ngwanani kwete kuti mani obi mambo bamuruku chimboendaiwo mani chakati chakati hakuna izvozvo muhurumende medu tinokurova mangwanani ngwanani hatidi vanhu vanobira mari yenyika kana kudya mari yenyika semushonga vamusana sevatiri kuona vari paa chisa mama chisa kukula izenzo matizwa zvakanaka muri kunzwa governance agenda yede what we are going to do to clean up our country kuitira kuti ive neleadership nyaya dzekuita violence kurova vanhu kuva nemashefu isu tiri kubva nyaya yekutonga ndazavamwe vachiri kutonga no we are coming from the dispensation of rulers to a dispensation of leaders hamutongwi nokuti hamuna mhosva yamakapara munhu anotongwa ane mhosva munhu akanzi mutongi chero musina mhosva anoitsvaga kuti angonzi ari kutonga thats why munangagwa is mistaken and not wired up proper ano tinongotonga tichingoto ndo chiichocho uri jajereu kutonga ndekwamari wetungamira munhu wanenge apuwa simba kwete kuti kutonga we are moving from rulers to leaders from personalities to ideas from individuals to institutions tova negood governance strong institutions in parliament strong institution neoversight parliament ichibvunza president achiuya mwedzi wega wega tizoansa maquestions in parliament apa watadza zvakati president hatisi kuda apa watadza zvakati president hatisi kuda parliament iri functional hatiri mamp anonoita bedroom in parliament go and represent the people kukanzuro hatidi vanhu obira vanhu mari nemastands Go and represent the people, removing the culture of impunity and non-accountability, so that people are accountable. That is what we are going to have under our government. Our administration iri kuya musawa wani wazviro ere maoko nyika yauya. Imami iwona kuti mishengene ne hurumende. Number 2, tiri kugadzira economy yenyika. Sekutaura kwandakaita no debate. patinongopinda one august inini ndakagara ndakupractisai I'm telling you, iye ndipfura pa state house every day ndiri kudongorera kuti ndione kuti mnangagwa achabuda nepapi ndichipinda nepapi aiwa ndakapinda kare ini ndiri mukati ndii mungatozondiburitsa ndavamo chiza mbama chiza kukula tichingopinda one august Ko ndinoti takataura tikatida kurindira manyaradzo mupfiganirwe magadziro hatidi kuzoriona futi bondi noti bye bye bondi noti bye bye bye bye bondi noti bye bye bye bye munangagwa bye bye bye bye nhamo bye bye bye bye kushupika bye bye vamwe vanondibvunza wabvisa bondi noti waitei Very clear. We are going to adopt a basket of currencies. US dollar, pula, rand, metcash, pound for a period of time. Semurwere ari panhova achimwa mapiritsi paanomuka tagadzira nyaya yemining tagadzira tourism tozodzorera zim dollar which is going to be more stronger than the us dollar and the pound tichienda mberi that is the direction we are taking ndosaka tiri kuti tachinja mpaka shiri yakabvuta rekeni pana 2018 munhu wese mari pai munhu unofanira kunge une cash kwete kuneseka necash muzimbabwe hamuna cash crisis mune confidence crisis mune leadership crisis once we resolve the leadership issue we resolve the cash crisis how do we resolve it we will remove section 42 inoti geje geje bond neus dollar ndokuita seko tovhura maaccounts eforeign currency aunoisa mari yako toisa mutemo wekuti bank imhosva munhu akacheta mari ojuruja nyoka yaaisa majuru that way munhu wese anoita confidence yekunotsveta mari kubank bcause hakuna mari inototadza kubuda maunenge waitsveta hatigumiri ipapo will ban the central bank from taking mari from local banks uone zvinoitika munyika inodirwa shugai tsvangira yamuzi zvavakakuita zvedollar for two manje mupana watsvangira yadzoka kuzokupa mhai rimwe dama isa mama tisa mama kukula Dola fotu yakauya natsvangirai ukaona singaimbi izano dola fotu yakauya natsvangirai dola fotu inouya nachamisa chisa mbama chisa tapedza kugadzira nyaya yemari toda kuenda murand monetary union kana kuti mucustoms union because the future is inclusive as in integrated thats where we are going towirirana nezimwe nyika ndiri kutoda kutoti tipedzerane nana mudhara wangu siru ramaposa nemamwe mapresident haike zvino ka tapedza ka mufana wechidiki taiti chidirector the direction yesadak neau because we must strengthen our institutions dzesadak tostrengthen nawo ramwe akanzi chamisa akatuka sadak ndogotuka sadhaki ndiri mutungamiriri wesadhaki ndotukire ndingazvituke handisiri kupindera chisa mama chisa kukula izenzo saka we want to strengthen sadhak to strengthen akomesa to strengthen nyaya yeafrican union totora direction itsva tiri ipapo paeconomy Tiri kugadzirisawo nyaya yeopen for business yakanyebwa naMnangagwa. You don't open for business, kungovhura. Unopindwa nezvisingakupindi. Ani mabanze baba? Ike zvino nyika yavo wada watora, isusu we are not going to say open for business. We are best for investment and secure for business. What does it mean? toda kutanga local business people totanga tavhura mabusiness kwamuri nekugadzirisa zvanazinara nokugadzirisa zvezimura so that maissues iwaye malocal business are promoted why do you say zimbabwe is open for business when mtuli nciwe is not here strive masiwa is not here mutumwa mawere is not here makamutorera kambani and you want to say zimbabwe is open for business why are you fooling people Let us be open for business for local Zimbabweans first. Tozotaura vekune dzimwe nyika tichiuya henyu zvavhugwa but kuno kutambovirirana pachedu. Handizve? Chisa mama chisa? Kukula. We are very clear in investment program yedu. We are going to have ease of doing business. We are going to have one stop shop yokuti vanhu vanouya muno togadzira munhu wese anouya muno toenda mberi naye everyone anoda kuita entrepreneurship totora that direction productivity being the focus technology transfer skills transfer tovhura mafactory isatiti wamugabe woti wakatamba makasi nevarungu wovatizisa vasati vakupa saini nyika yasara ine nhamo tinotanga tati unza saini then we recuperate

munozati mukoma wangu nyerere akaita yanzi ujama we have a similar program inonzi dura development and urbanization of rural areas tisati taita rural upliftment hatisati tatanga we want to have district commissioners per district vanoshanda nemadzishe to reorganize our people in the rural areas tovapa tsinga dzebudiriro is lines of civilization magetsi mvura torova mafoni amunhu ah, anorova nenetwork ka Ndakatara kadhongi rinofanira kukuma riri online. That is the direction making the internet a human right. Iri mu constitution sezvakaitwa ku Finland. That is the future. So that munhu wese ari connected the whole country. Kwete kukwira pamusoro pegomo kana kupinda ino pamusoro pemuti kuti ubate network. That is antiquated. Your leader is determined to make sure that we have a direction nesmart government program yedu tiri padura ipapo kusimudzira maruwa madzimai osumudzirwa nezvibhorani not zvibhorani zvokungodya musana izvi tosumudzira zvibhorani zviri solar power because misana yanzwa kaya madzimaiwo nevarume misana yanzwa apa tichida kuti ishande elsewhere Eh, vakusakura ka. Vafana kusakura. Chiza mama chiza. Eh, gweru pfungwa dzenyu dzakashata. Dzakashata sikuru. Chiza mama chiza. Kukula. Aiwa parani tofana kungofara handizve. Kwete kuita kunge parufu ka tiri kupemberera the change that is coming. Saka tiri ipapo tiri kuintroducer tractor the village. inenge kana tichikwanisa kutenga mota dzekukambena tinotadza sei sezvakaitwa zanu totadza nei kutenga maambulance nematrakta evanhu pamavillage uye ipolitical will we want to correct that toenda kunogadzirisa kuti pevillage tine tractor toita mombe dzite dzemukaka nenyama matractor achirimira vanhu tomova from subsistence agriculture to commercial agriculture tosumudza yield pehector torimira dzimwe nyika bread basket yodzoka toita zvataita nana condos toita zvataita ana green valley toita piece dziri kuenda kuna na europe iwe beef yorova european union then we have restored our country to a sunshine status handizve chisa mama chisa kukula izenzo that is the direction we are taking nyika yoenda mberi zvinhu zvodi zonaka chechitatu inyaya yeeducation haisi kungopinda doko rakauraya education kavo curriculum tiri kuinda kunoichinja toisa curriculum inodikwa nevabereki nematicha nemaheadmaster takubvunzai nemaexpert eeducation tapedza izvo grade 1 to 7 kunamibia kwavatosvika nekusecondary but sombogumira grade 1 to 7 ndakazoona vamwe mai kumberi ngwa zvikanzi vachamisa kana vati grade 1 to 7 yavhugwa toenda yaduka kufactory ndikati aa tinoremerwa sehurumende itai zunhu nemwero Factory ngaisavhurwa nguva dzose toshandawo ka tichiziva kuti nyika inoremerwa vana vakawandisa handizve grade 1 to 7 hurumende ichirera nherera tobhadhara school fees mubereki chako inyaya yeuniform chete tichienda mberi handizve tapedza basa chisa mama chisa grade 1 to 7 hurumende ichiita basa iwe uchiita uniform uchiprepare for secondary form 1 to 6 mubereki chiuyawo vamwe vari kuti tozigona sei mari tinayo we have 60 minerals that dzaitwa exploited tinongouya totaura methane gas focusing on this lithium focusing on this benzonite focusing on this torova nyika yaenda mberi we have 60 resources and the 61st resource which is the human resource yatinayo muzimbabwean is a very important resource handizve chisa mama chisa madhara angu 65 years and above tiri kupa social grant wapinda musmart unongowana mari yako inenge yakati timu iko cash nekupera kwomwedzi because toda kudzorera madhara edu muve nemudya ndigere vane mapenjeni akanyangarika hakuna mari inorowa tinoda kuita recompensate you 5 billion year yakanyangarika we are going to give mapenjeniers edu the support including mdhara mugabe naiye munangagwa 75 mdara mugabe 90 chakuti varume idyai mudya ndigereni ndiri kustate house imi muri kumba kwenyu mouya monipa mazano pane ndaremerwa sezvo vanhu vakanditangira vari kumberi asi chimuti ndipeiwo tiende mberi zvinhu zvichifamba zvakanaka chisa mama chisa kukula Izenzo tiri kuwirirana here neajenda iyi? Munowirirana here? Mahospitari tiri kugadzira, chokupesira chatiri kugadzira inyaya yeinfrastructure. Isiri kuti seek ye first infrastructure, everything follows. Marodza hatisi kuzoita madualization, It's- ya- zvakasara. We are introducing what are called motorways. M1 kubva Buruwa kuenda Harare, M2 kubva Bed Bridge kuenda Chirundu inenge ine 4 hunzanzanza huchienda one way, 4 humwe hunzanzanza huchiuya. No pothole, quality and standard roads dzatinopa bhala inzwaika kungoti investor huya iwo uri baba ane mhuri yakati tekeshi matsvinda akati svikiti majaya nemhandara woshaya kana mombe mudanga kana mbudzi zvaya kupusa ka unongouya wati anoda mhandara yangu anoda mwana wangu mukomana uyu tipe mhuka vokwikwidzana wazadza danga wochiti haiwo haugoni but danga ndaanaro handizve tine maresources munyika muno we have minerals we simply need to get mainvestors tofocusa on nyaya yebalance yekuti takuita build operate and transfer unouya muno wovaka tozokupa kana uchida kana totora isusi walter recoup your resources taisa mamotorway Naitarisa imwe mota wayo kuAmerica ine wifi from Florida to the next city. Munhu anenge ari online achikurukura nehama dzake. That is where we are going. Let's have wired up motorways across the whole country. Toita mafeeder roads ekuti vanorimawo maruwa vakwanise kuisa chibage kuGMB nokuisa nyaya dzehorticulture nekufambisa maoutgrowers zvinhu zvedu zvichifamba. That is where we are going. Technology ndakutaura ikati you be connected. Usingadi uchida tokupa technology. Mafoni anenge ari pacha pacha. Mvura toita madam. Smith had done a good job. Anga akaisa almost 14,000 dams. But zhinji dzacho hadzina kuitwa. We are going back there. Tosumudza madam iwayo Zimbabwe yava green belt across the whole iye yeah. tomeka shuwa nyika yafamba chisa mama chisa munowirirana here agenda yes. vari kunovhotera shanduko ndingokuona ine maoko those who are registered to vote onai maoko aya kwakuti munangagwa anopinda enza pocheti Muri kunovhotera mumwe here kana kuti Chamisa? Muri kunovhotera mumwe here kana kuti MDC Alliance? Imwe bato here kana kuti MDC Alliance? Chisa mama chisa. Bye bye Munangagwa bye bye. Bye bye Zanu PF bye bye. Bye bye Namo bye bye. Bye bye kushupika bye bye. Ndakaona mboyi. afrobarometer vakaita survey yekuti mutungamiriri amunoona sekuti anogona kupedza dambudziko remabasa ndiani our so inspired 93 percent yakandeva chamisa 7 ikandeva munangagwa ikati mudhara munangagwa uri kumbaona here maresults ayo ndambomutsvaga mandi apa kuti mudhara wakaona here afrobarometer ndikuona zanu yanyarara mani ikati yes tafamba netima we are winning this election hama dzadiwa this coming week ndakukumbira chinhu chimwe chete isu hatingokundi nemademonstration nemarally chete tichakunda nemunamato sa ndiri kukumbira kuti zvataurwa namai kore this whole week yatiri kuvhura monday to friday vanogona kutsanya fast for your country vanogona kutsanya fast for your country vafundisi namatirai nyika musi wa 29 sunday tinoda kuti munhu wese anamatire nyika yezimbabwe kuitira kuti sarudzo tiite cross over mwari vachitiona anoda kuuya nedhimoni rokubariwire pasi 29 we have declared it a national day of prayer for those who are going to join me and join the rest of our leaders and also yourselves sumdai maoko ndikuone vari kuti vari kunonamata nesu chisa mama chisa kukula tonamatira nyika yobudirani zve ndokutendai zviroere maoko mukopa thank you god bless you behold the new gamuchirai zvitsva shanduko yakuuya haleluya tokotamisa uso hwedu handizve baba vari kumusoro kudenga ndinokutendai mazviita baba manditendedza kufamba munyika yenyu manditendedza kusangana nevanhu venyu ndinotenda nenyasha dzamakapa pamusoro penyika ino Nyika ine upfumi hunodadisa, the beautiful Zimbabwe. Baba itai zvamunoda pasarudzo patiri kuenda kumaelections mwari your will must be done your will is supreme your will cannot be rigged your will cannot be corrupted ndinozviziva baba kuti pamune mataura no weapon fashioned against us shall prosper pamune matungamirira imi mwari hakuna anogona kumira baba ndinoshuvira kuti mapisari maanyorwe mustate house mutungamiriri ari machi kutyai akabata bhaibheri baba ndinoshuvira tenzi jehovha zvakaitwa nadhavhidhi ari mupalasi zviiteiwo muzimbabwe mutungamiriri anyore mapisari maari mustate house baba muparameni muzare nevanhu vanokutyai baba kumakanzuro kuzare nevanhu vanokutyai mwari munamatwe gore roga roga tiuye tichidediketa nyika yedu kwamuri toibvisa kumashavi toibvisa kunzimu toitsveta kwamuri mwari muzita rajesu kristu wenazareta morapa nyika yedu vanhu vangu vanodanwa nezita rangu vakadana kwandiri vakanamata vakabva kutadza kwavo vakatsvaga uso hwangu ipapo ndiri kudenga ndichanamata ndichanzwa izwi ravo ndovapodza ndopodza nyika yavo ndoirapa baba ndinotenda marapa zimbabwe baba ndinotenda maronga zimbabwe baba ndinotenda mashonga zimbabwe itai zvamunoda mwari ini handitembi bakatwa kana museve ndinoziva masoja ari pasi penyu mapurisa ari pasi penyu vehurumende vari pasi penyu zeki iri mumaoko menyu noruoko rwamunangagwa mwoyo wamambo uri mumaoko menyu naizvozvo baba hakuna ari pamusoro penyu your voice is your voice your voice can be the voice of the people your voice is the voice of god Let it be the voice of God in this nation for victory for celebration. Baba tinopemberera nokuti tachibata mumweya icho chamakandipa Mwari, chamakandirakidza mazodza nyika yedu, masumudza maindastry yedu Baba, tigokunamatai mumabusinessmen edu, tigokunamatai mumafactory edu, tigokunamatai mumweya nomuzokwadi mumachechi edu, tidzorere nyika pamuri Baba. toibvisa pavisuma tenzi jehovha mumashavi so that we move from institutionalized idolatry to you jehovha in jesus mighty name hallelujah amen thank you zimbabwe i love you may god bless you thank you very much Hey, phone yangu haitori mari. Mwari wamasimba ose, muite munhu mukuru mukomana uyu nezita raJesu. Musimudzei Baba, arangarirwe nokuti munhu asanganawo neni Mwari.